Белгәнебезчә, футбол буенча дөнья чемпионаты 2018 елда Рәсәйдә үтәчәк. Безнең җыелма команда турында нәрсә әйтеп була? Мамаев, Дзюба, Киржаков, футбол бездә никаков. Әле миллионлаган акчалар алалар. Евро 2016-да Исландия командасы уенчылары ярымфиналга хәтле барып җитте, ә безнекеләр группадан да чыга алмады. Ни өчен? Чөнки Исландия командасында гади кешеләр уйнады. Кемдер фермер, кемдер укытучы, кемдер табиб. Моны күреп Рәсәйнең спорт министры Мутко бездә үтәчәк чемпионат әзерлекне гади халыкка тапшырырга булды.

Менә мин җәмәгать, гомер буе сөт саудым. Сөт саудым да сөт саттым, сөт саудым да сөт саттым. Ә менә хәзер футбол буенча тренер. Ба. Ә югыйрәтә футболчылар белән теге сыер арасында бер нинди дә аерма юк икән. Сыер просто әзрәк акыллырак. Бар дисәң бара, әйдә кайт, кер кер кер дисәң кире кайта. Футболчыга әйттең дә или әйтмәдең ни? Мин әйтәм, гомер буе сыер көтүе көткәнне, унбер мужикны да көтәм инде мин! Нәрсә сибәрәм? Чепуха! Карагыз әле, өр-яңа форма бирделәр. Да, Адидас дигән. Өсләремдә Адидас, Гөлниса апагыз футболда аз. Әле, әле бу форманың шкуртигы да бар. Асы менә монда итәк астына яшереп йөртәм менә. Әйе. Мин әйтәм, 2018 елга кадәр вакыт күп бит әле. Минем чыранып тузанлары бетмәсен өчен шунда киертеп куйдым ие. Шулай торсын. 18-дә шешеп атам мин әле. Әле тупта биргәннәр иде. Менә моның кадәрле кожымный. Әйе. Аның биясен белгәннән соң, ат ягыма утырдым. Мин әйтәм, мин колхоздагы барлык сыерны суеп сатсам да, ул топны ала алмыйм. Каяны кырга чыгып типкәләп йөртәсең инде. Кара көнгә дип сандыкка яшердем. Ну, футбол уйнаганда бит тупсыз булмый. Асырырга җаен таптым. Карагыз әле хәзер акчагам мин сезгә нәрсә уйлап таптым. Ура. Сыер сөйлемен өреп кабарттым да. Ну җайлы бит. Вратарга эләктерергә урыны да бар. Кап эләктереп алдың. Аннан соң бит футбол уйнаганда тирлисең. Су эчәсе килә башлый. Капы соңгы җилемне алдым ай. И җибәрдем сразу рәхәт булып китә. Әйе. Бу җәмәгать җиңәбез Алла бирсә, җиңә бөтен яшь император. Мин әйтәм, безнең бабайлар бөтен дөнья сугышын җиңгәнне, нәрсә без дөнья чемпионаты җиңмибез что ли? Мин гөрни саппагыз. 11 колхоз председателен, 8 мужикны җиңгән апагыз. Менә хәзер мин мужиксыз Ә колхоз безнең присяткасы яши. Ат шулай булгач. Өр яңа команда җыйдым. Теге футболчы дип әйтсәң инде хәтерләре калыр. Туп тыйбыйча теге татуировкага баткан шампанский эчә торган егетләрне куып чыгардым. Менә дигән команда җыйдым. Ну бер җегет җитмәде командага. Бармы арагызда футболчылар? Юк мандыйлар. Ну хотя бы теге туп күргән. Озынча нормальный туп күргән. Менә нинди матур җегет утыра озын буйлы. Кәрим, менә әле, пожалуйста, булыш бәрмәгә. Мен! Әйт, әйт, кеп, кушамыз ашмана, кил монда, курыкма. О, менә бит, берәү бар. Шеп сырыс бату. О! Ике метрлы красавчик. И. Исемең не? А курка! Сүздән сый! Шул кадәр кысмыйлар иде. Кем исемең? Фаил. Фаил. Әйбәт файл бу. Узыш ятып кашаган файл. Молодец. Ну, үзем хатын кыз булгач, бер кыз алсам була дип әйттеләр миңа, конечно. Юкмы арагызда тигезрәк? Ого, дип кычкыра торган. Син футбол не белмисеңме, матур? Кил монда йөрәтәм. Нәрсә? Ха, көндез сапаң төстә йөгереп беләсең сразу. Ярый. Әйдә кушылып җибәрегез әле. Кел курыкма басып отыр. Кел! Кел курыкма, әйдә. Ана фойе кырыйда басып кына торасың. Үзең генә килдеңме син? Ну, ятсыз икәне күренеп тора, ике урын алган сразу. Берсен сумдыга, берсен үзенә. Мына гына берәсең. Валлахи менә рейм алай моннан гына. Ай-яй-яй. Шатлата күрмәйәме? Так. Үлеп. Давай бу якка бас. Исемең ничек? Кем? Ой, гел, ярар, очень приятно, матур туп шикелле булганың, бир тупны кире. Так, сезне сразу Айгел һәм Фаилне инде теге кырга чыгарып туп типтереп булмас, ярыймы? Воротада торырсыз. Ворота булып. Килештекме? Алайса бүген төнлә кайсыдыр хайваннары үзебезнең тимер воротаны металл алмаз давай киткәннәр. Ну, воротасыз бит, капкасы футбол уйнап булмый, шулай бит. Кайланып киләләр, карамын да бас. Матур иттереп, теге якка карап бас, яме? Менә шулай. Ва, кил менә монда сызыкка бас, менә шулай. Ва, сия менә шулай карап тор, ярыймы? Айгөл менә монда бас, менә шулай. Ва, матур иттереп, так. Булды, килештек. Ну, җәмәгать, моның бит әле өстендә теге тимере булырга тиеш, ничек әле? Ә, перекладинасы. 7 метр озынлыкта юкмы шундый ябык кына нәрсәләр арагызда юкмы? Перекладин урынына салып куярга. А? Я бу ежит точно. Өч кат кушалай. Әй, Мисырда җае таптык, җәмәгать бар. Бозауны арканга йөртә торган аркан бавы бар. Хәзер әп шәймә реш шуны куябыз, ярыймы? Ва. Менә. Китерергә тиеш. Кил. Менә болай итеп тот. Менә шулай. Ва, менә болай. Мисыр әзләр чыгарып калдык. Менә шулай тот, ярыймы? Айгыр кил монда.

15 минуттан борылып карарым мин сезгә нишләгәнегезгә. Җәмәгать! Я, капка булды. Хәзер команда белән таныштырам бит сезне менә дигән. Иң беренче үземнең нападающимны чакырасым килә. Җәмәгать, 8 мәртәбә лакированный галюш премиясен алган. Сезонына 55 тапкыр

Нинди абай? Ә, апай! Әйе. Әйтегез әле миңа, нишләп сез мине Кукиньо, Мукиньо дип йөртәсез, а? Минем исем андый түгел бит. Соңынып, дөнья чемпионаты башлаганнан соң футбол кырына чыккан Намиб итилесире Кырмызга футбол кырына Мокой Кукаев чыга дип әйтә алмыйм. Бу бит инде яңгырамый. Яңгыр абый, ә ул теге Мукиньо, Кукиньо, итальян футболчылар шикелле. Итальянский. О, итальянский. Әйе. Кукиньо, Мукиньо. А, күрдек. О, юк, просто әти әйтә. Нишләп улым, син безнең фамилияне бозасың? Без бит Күкәевләр гел Күкәйле булырга тиеш, ди. Шуңа гына әйтү. А, ага. Нигә дә алайса ананыкы кушыйк. Әниеңнең девичий фамилиясе ничек иде? Йомыркаева. Йомыркаева. Сез нәрсә барыгыз да бер тавыкныкылар штоли? Я, безнең бабайлар янәшә яшәгән, күршеләр генә булганнар, яшь вакытта бер-берсенә кунакка җөрешкәннәр. Болар кунакка гына йөрешеп калмаганнар инде сезнең. Белмим анысын, но теге югары Курочкин абый әйтә, ни ди? Кем? Курочкин. Курочкин? Һә, менә сезнең нәселегезгә кем кукай салып йөргән икән? Анысын Күреш белмим. Ай, аның әйткән сүзләрен әйтимме? Юк, кирәк түгел. Әйдә әле. Ярар. Футболда кырыйга китмә, ярыймы? М? Кагыйдәләрнең барысын да ятладың да. Ятладым, ятламаганын кулга яздым. Молодец. Хәзер кабатлап чыгабыз. Килештек? Футбол командасында ничә кеше булырга тиеш? 11. Унбер. Молодец. Угловой нәрсә ул?

Ничек инде егыласы? Аут ул тупны кырыйга чыгуы, кырыйга чыгуы тупны. Яңа башта бер якка кырыйга чыгып эчтең, аннары тегендә чыгып эчтең, аннары аутка киттең. Ә яраш дидеше булсын алайса. Так, ә, сары карточка нәрсә ул? Сары карточканы белмим, но сары билетны беләм, алар миндә икәү. О, дурак икәү ди. Менә икәү, сиңа бит ике сары карточка булса, автоматически кызыл карточка бирәчәкләр. Кызыл. Кызыл? Миндә андый юк, анысын ничек аласы аның? Әлем сиңа бөтенләй дә кызыл карточка алырга ярамый. Син бит безнең бердән-бер нападающий. Син кызыл карточка аласың икән, син автоматически уена туктыйсың. Ә теге светофордагы шикеллеме? Менә, менә, менә, менә, менә, менә. Яра, туктарга ярамый, апай. Туктарга ярамый. Туктарга ярамый. Шуңа күрә, шуңа күрә, футбол кырына чыкканнан соң үзеңне дисциплинированно тот. Кайда соны? Нәрсә ул? Дисциплинированно тотам мин аны. Ай Алла, нәрсә әйтеп алма дип. Футбол кырына чыкканнан соң үзеңне дисциплинированно тот. Тотам әйт кайда соң ул диспенсионированна? Бумы? Или бума? Булса тотам. Әйбәт диспенсионированный бу. Так, киләле монда. Киләле монда. Икенче төрле итеп аңлатам. Нишләп син футбол кырына чыкканнан соң башка команданың футболчылары кыйныйсың ул, ә? Тигән юк ич инде апа, нишлисез, нишләр итәсез? Ничек инде тигән юк. Узган атнада Португалия белән товарищеский матч уйнадык. Роналдуны нишләттең син?

Ярар, молодец, килештек. Ну, үзеңә дисциплинер вот тут. Ярым Все, тотам, тотам, тотам, тотам. Әйбәтләп тотам. Эй, Алла җаным. Кил монда. Ярар. Аркасын урнаштырдым. Хәзер сезне үземне защитник белән чакырам. Эй, малай җаным минем защитник. Ул футбол кырына чыгып уйный башлый икән, авыл этләре өрүдән туктап улый башлый.

Менә шулай теләсә кемне тотып йөргәннән соң, авылдан куып чыгардылар бит инде үзеңне хәтерләмисеңмени? Кумадылар мине, кумадылар. Үзем киттем мин, яме. Әнә мине вообще Таиландның вообще җыелма футбол командасына чакырганнар иде әле. Бармадым гына. Нәрсә, очып барып җитәргә акчаң җитмәдемени? Җитте. Очып барып кайтырга түземлегем җитмәде. Ох, үләм җаным. Ну, барыбер дә, син әйбәт защитник, әйбәт саклыйсың. Малай Англия белән уйнаганда безнең капканы саклап та күрсәтте ул. Тагын сезгә күрсәтим әле. Кара. Ух ты! Молодец! Менә икенче вакытта да нәкъ шулай торып сакларсың, яме? Әле мин үземә девиз да уйлап чыгардым. Девиз, аһа. Әйдә сөйләп күрсәт әле. Мин Раушана, мин Раушана, мин Раушана булдырам. Миңа каршы чыкканнарның штаннарын салдырам. О! Әйбәт булган бу. Әйбәт миңа ошады. Молодец, бар кырыйга барып бас. Все, килештек. Чамалап кына яме, штаныңны салдырак, ә? Җайлап! Нападающийны күрсәттем, защитник белән таныштырдым. Инде хәзер кем кирәк? Әлбәттә, капкачы кирәк, вратарь. Ансы күрше авылдан бер капчык сухарыга алыштырып кайттым. Калтыранма әле, әзизтей. Дыр-дыр-дыр-дыр киләсең. Икрәк рыгыз.

Надо, Федя, надо, надо! Ике кылгана бер күкәй. Ну, ну, апа, куркам мин, куркам. Нәрсәдә куркасың? Мин очып килгән тупның башка тиюеннән куркам. Ай Алла, әнә топ синнән куркырга тиеш. Әгәр дә ул сиңа килеп бәрелә икән, урталайга киселәчәк. Әйе, карале. Мин бит сиңа өр-яңа вратарский перчаткалар алып бүләк иттем, кая куйдың? Авыр икән бит ул. Зато ул тупны әйбәт тота. Әни әйтте, бер туп тотар өчен умырткалыгыңны сындырып йөрисең юк диде. Менә шуңа бияләй бәйләп бирде, кулга да җылы тупны да тота. Тота пса! Тота сиңа! Так, все, әйдәгез построились. Построились. Равняйсь. Равняйсь. Смирно. Так. Хөрмәтле футболчылар, без сезнең белән узган дәрестә футбол уйнауның барлык приемнарын, барлык хитрысларын өйрәндек. Барысы да исегездә калдымы? Так точно. Барысы да, барысы да, барысы да. Так точно. Ага.

Без синең белән узган дәрестә нәрсә өйрәндек? Иртә беләнме, кич беләнме? Көне буе өйрәндек, көне буе пенальти тибәргә өйрәндек, пенальти. Ай, искә төште. Мин ары усоверфенство киттем. Ничәттем? Усоверфенство киттем. Ә, усовершенство иттек. Я. Килештек. Әйдә, хәзер кабатлап күрсәтәсең, ярыймы? Әнә тотны алып кил, йөгереп кенә. Әйдәгез. Уртага куй. Тренировканы башлыйбыз, әйдәгез, әйдә, әйдә, әйдә. Топны алабыз. Алабыз. Уртага куябыз. Куйдык. Бер ике адым артка атлыйбыз да йөгереп киләбез. Капка бит теге якта безнең. Ай, төшесәң син, күләм. Топны куябыз. Куйдык. Артка атлыйбыз. Ага. Йөгереп киләбез.

Обманчивый маневр. О, а. Варатар туп дип калуш артыннан сикерә. Ага. Мин жүгереп тә киләм. Икенче аяк белән тибәм дә гол! Әгәр дә калуш артына сикермәсә, Икенче калуш бар бит. Әгәр дә асылы да сикермәсә, тупны эләктереп алса. Аннан соң мин ана Роналду языйм. Ва, молодец, бишле. Бер ягына исеме бармы? Бар. Нинди? Кукаемский. Кукаемский прием. Яра рәйбәт булган, бишле, ярыймы? Бишле, молодец. Кирме дарушар? Ким. Без синең белән узган занятиедә нәрсә өйрәндек әле? Нәрсә өйрәндек әле? Без синең белән узган занятиедә защитада тору позасын. Нинди позасы? Позициясен бирәдме? Менә җаны поза ди. Әйдә, ул яктан йөгереп килә икән, нападающий син нишлисең? Менә менә бай каршы алам. Ага, ага, молодец булды. Сул яктан йөгереп килә икән нишлисең? Авторитет. Ай, прах, напа,

Апа. Ага. Бу бит защитник түгел. Ни? Бу полузащитник. Соң булса ни? Мин бер әйбердән куркам, апа. Нәрсәдән? Моның каршына җигереп килүче нападающий моның шикелле булса нишлибез? Мин беләм. Ул вакытта тайм-аут була. Хисләр, музыка, ширә, биюләр. Так, стоп! Нинди ширә, нинди музыканы ишесез сез? Әле без тренировканы башлыйбыз, парит олысы капкада. Син капкада китәсә, син саклыйсың, ярыймы? Ирештек. Әйдәгез. Так.

Мин әйтәм, Татарстан хөкүмәте, Рәсәй хөкүмәте менә болар шикелле футболчыларга миллионлаган күләмдә акча түләгәнче, ул акчаны йә булмаса сезгә, йә булмаса безгә бирсәләр ни була?